Барыгызга да хәерле кичләр, дуслар. Бүген безнең шундый бер тема, кыска гына әйтеп кенә сөйләп аласым килә. Без инде үзебезнең клиент чатларыбызда кызлар белән төрле темаларга сөйләшәбез. Әм, иртәгәдән без менә тәндәге чыга торган шундый авырулар турында сөйли башлыйбыз. Әм, кайбер көннәрдә инде төрле төрле темалар була, бик кызык темалар, менә иртәгә герпес темасы. Герпес темасын үз кесәбез, үз көч җиткән җиндә күп кешеләрдә чыга башлый тәнгәле нәрсәләр, шунда белән инде бар әле ул, күрәсезме? Әле бу минем бик күп бөтен тәнемне шундый битемне сырып алган иде, шундый кызыл әйберләрне хәзер битеп утырам. Нәрсә генә кулланмадым, дуслар, аптекадан нәрсә генә алмадым, һәм миңа ул әйберләр берсе дә булышмады. Барган саен мин ярым сум врачка түлим, керәм, барган саен ул миңа нинди дә булса мазь яза иде. Ярты ел шулай дәваланганнан соң мин нәтиҗәсен күрмәдем. Һәм әйтәм, тукта әле, мин бит инде шундый кеше, бик ышанып та бетмим күп әйбергә. Фаберликның әйберләрен алып карыйм әле, мин әйтәм. Ничек дип уйлыйсыз? Иң беренче чиратта мин менә шушы молотилиннан башладым. Молотилин ул э, безнең инде ул теге ничек дип әйтәм, умарта котлары тешләсә дә имеш, шуны тидереп куйсак, э, кайчакта менә черкиләр шуны уртырып тешлиләр. Аларның урыннарында шундый дәвалаганын белә идем, ә менә шушындый әйберләрдән, дерматитлардан, тән э, тәнгә чыга торган әйберләрдән дә дәвалый икәнен уйламый идем. Һәм менә миңа бу молотилин бик тә булышты. Ләкин тора-бара мин әле тагын шушындый Мазь барлыгын белдем, бу безнең фитобальзам. Э, шулай гына исем әйтәсем килә сезгә. Шундый звездочки исләре килә, теге элеккеге мин әни сөртәдер, хәзер сөртәм. Звездочки исләре килә. Менә әз генә муеның сызласы да шушы әйберне э, сөртеп куярга мин күнеккән идем инде. Муен сызласы бил ышкын саеме, бу живица белән состав шул кадәр әйбәт. Э, шуны ияләнгән идем инде. Ләкин моны да мин булышадыр дип уйламаган идем. Һәм шулай ук мин аны битемә сөртеп карарга булдым. Моңа килим башта. Моның да нәтиҗәсен күрдем, миңа бик ошады. Тәңге төрле белән чыккач, төрле нәрсәләр бит инде тизрәк бетсен өчен төрле нәрсәләр кулланып карыйсың. Һәм барысы да миңа ошады менә әлегә. Һәм инде мин алдым шулай менә шушындый молекулярный бат. Беләсез бит инде, батлар эчәбез инде иммунитетны ныгытыр өчен. Күп нәрсә беләсез, менә шушындый батлар, капсулалар инде дип әйтәсе килә. Бу безнең биткә экземалар, герпеслардан, менә шундый әйберләр өчен. Кемнәр менә шундый тегә, тәнгә чыга торган әйберләр белән интегә, менә шушы батны тәкъдим итәр идем. Бу андый бат түгел, әйләнә сауламагыз, моның бары тик составында шундый үлән әйберләре генә бар. Миңа шул кадәрле ошады. Монда грейпфрутның теге косточкалары инде әйме, прополис монда, менә шул кадәрле Составы әйбәт. Аннан соң нәрсә әйтәсем килә? Бу гомумән иммунитетны да ныгытырга бик әйбәт. Әлеге бат һәм менә молекулярный батлар Лекторайн менә бу э, шушы молекулярный сериялар без безнең Американың лабораториясендә эшләнгән, шуңа күрә ул бик көчле э, күп кенә батлардан алырлык тора дип әйтәсем килә. Бу безнең әле безнең молекулярный батлар яз көне генә чыга башлады һәм без шул кадәр алга барабыз. Чит илнең әйберләрен үзегез беләсез бит ничек яхшы икән. Шла пимена, да, э, кулана башладым. Миңа менә яртысын эчтем. Һәм чыннан да миңа бик ошый. Нәтиҗәсен күрәм, э, салкын китүләрдән генә түгел, иммунитетны саклау, саклауга да булыша инде лайма. Һәм шулай ук антипаразитарный комплекс буларак безне чистарта да. Һәм сезгә тагын бер әйбер әйтәсем килә. Ә иң көчле әйбер менә шушы булды, җәмәгать. Бу әйберне мин гомумән белми йөрим. Өч ел буе фабрикта эшләп, менә шушындый пептидлы средство барлыгын гомумән белми йөрим. Каян башланды соң? Минем бер танышым, якын кешем дип әйтим, дөресен әйткәндә, аны һәрвакыт ала иде. Әнисенең аякларын мойларга димәйме? Шундый булса, шуның белән генә торабыз дип, запаска дип алып куядыр. Витамин дә алып карыйм әле. Һәм мин моны алып карадым. Кирәк булыр мәйтәм, билгеләр сазы. Ә чынлыкта исә аның ул безгә шушы герпеслар, тәндәге чыга торган әйберләргә бик файдалы. Аның бәясен сез миннән сорамагыз, ул шул кадәрле кыйммәт. Менә болардан бәяләр шикелле генә күреп торсын икән дә, Бик кыйммәт бу. Мондый әйбер аптекада да юк. Аннан соң әйтәсем килә, бу бик булышты күп кешегә, кемне ой каравы тора. Тезләре сызлый, әйме, шул кадәр еш әйбер белән обезболить итә торган. Мин мин бит инде бу әйберне шул билләргә сөртермен, әнине ой авырса сөртермен дип алдым үземчә. Һәм мин моны куллана башладым. Бер атна үтте микән, әйме, минем битем чистарды. Ул минем дә кадәр иде, гомер алганы. Болар да миңа булышты, ләкин менә моны мин сөртүгә үк бер атнадан соң нәтиҗәсен күрдем. Һәм мин аны дәвам итәм, аның белән дәваланырга. Тагын нәрсә әйтәсем килә? Менә герпес, менә шундый дерматитлар, алар бит инде ниндидер эчтәге авырлар гына чыгара алмаш, димме? Кайбер чакта менә шулай була, без үзебезнең сәламәтлегебез турында кайгыртмыйбыз, салкында киенеп йөрмибез. Менә шундый нәрсәләрдән дә, тонудан да күп нәрсәләр тәнгә килеп чыга. Бөтен кешенең дә иммунитеты бит үзегез беләсез, төрлек көчле түгел, кемнеңдер менә шундый Тәнгә чыга торган авырулар герпеслар белән бәйле. Шуңа күрә һәрвакыт үзебезне саклап йөрергә кирәк, дуслар. Менә тиешле әйберләрдән файдаланырга. Мин инде үзебезнең теге Фаберликның әйберләрен мактап әйтүдән түгел, ләкин менә мин үземнән чыгып әйтәм, мин менә аларның файдасын күрдем. Бүгенге көндә берсен дә аерып әйтә алмыйм, бусы начар, тегесе начар дип әйме. Бәяләр ягыннан, мисал өчен, булар шундый арзанрак җирләр, мондый бәя гомумән юк аптекада. Мисал өчен, мин сезгә әйтәм, ну бәясен әйтеп тормыйм инде, ярар, кирәк булса сорарсыз. Алай теге сату максатыннан чыкмадым мин монда, күрсәтергә чыкмадым, ә бары тик менә без герпес турында сөйләшәбез. Мокрый герпес темасын тирән әйтебрәк, нәрсәләр алырга була икән фабриктан дип кенә әйтәсем килә һәм менә үземнең кулланган әйберләремне күрсәтәм. Бәлки кемгәдер файдасы тигәндер дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әгәр сорауларыгыз булса, язаласыз, рәхәтләнеп сезгә җавап бирә алам.